ɛberɛ nso sɛ yɛsan de nsɛm no pii ɛba aha ɛyɛ all sports gh extra yɛnya tena ase a hasefoku nkɔmmɔ ɛna yɛde ɛba kumase korɔbea asante kɔtɔkɔ latest ne pii nso ɛwɔ hɔ mepakyɛ wonim sɛ nnɛ hasefok ɛnya awuram ɛwɔ kwando ɛmpata mu hɔ wɔn anya aduru koraa dada nyame yɛ adom ɔkyena ghana premier league match day 26 ɛɛba so kpando agoprama no so kpando out of lions ɛne hasefok ɛna de ɛɛbɔ ani coach masuo didi dramani ɛɛkasa saa nso na baba da mu ɛde nsɛm no pii ato dwa yɛde latest ne pii ɛba players sɛn ɛna ɛkɔɔyɛ mepaakyɛw squad a ɛwɔ camp no yɛde ɔmo nsɛm ɛba players no yɛde ɔmo nsɛm ɛba wonim sɛ martin kakari ɛntumi ankɔ bi saa nso na enoch asubɔnten ɛntumi ankɔ bi but the good news ɛne sɛ guys no dodoɔ na ɛyɛ available a abdul karim the centrocampista wa join ne team no ɔmo aduru kwando yɛde letters ne pii ɛba ojo baby darling ni the ball na bibi abɔkɔ nyame adum na nso ɛ nyame adɔ yɛ ma ado nyafo bi a o aefo ano nyafo bi a

Bɛɛli ni dɛ pɔ. Ojo beebi. Ɛyɛ na woto no aseɛ kyerɛ sɛn? Kyerɛ sɛ aefo.
Kyerɛ sɛ phobia ɛyɛ nkunimdie ɛwɔ sɛ ɛhyɛ match no. Hmm. Ɛwɔ sɛ boys nya confidence. Boys nya gyidie. Phobiafoɔ no nya confidence sɛ wɔdu pitch no so a. Wɔn nya gyidie sɛ match wei no agbena wɔgbe wɔwɔ agbena agbena momo phobia agbena momo. Bàjẹ́ mi àbàjẹ́. Egbe na momo, egbe na momo, bopi egbe na momo, banche mi abache, egbe na momo, dali poko. Yɛn to so ɛ.
Baba da mu yɛ house folk defender. Ɔsɛ wɔn bɛ hyɛ Heart of Lion sɛ wɔn yɛ asotie na wɔn play to coach no instruction a enti nsɛm no deɛ ɛba bɛwura mu. BYT. Daa deep o.
Na biribi abɔ kɔ. Biribi adeda din paa.
Mm. Uh, team na nya aduru. na sɛdeɛ ɛkaeɛ no ɛnɛ deɛ ɔma kɔntɛm paa nti ɔma aduro ɔmo bɛnya enough rest ɔkyena ɔmo bɛtu mpasa ɛwɔ kuro no mu ɔmo bɛkɔ team work na afei ɔmo atumi anya enough rest for ɔkyena game no nti ɛyɛ good news team no aduru ntɛm. Oh, ne ntɛm duro no deɛ sɛ afe na abɔ tam na abɔ no ɛm sɛ dabla baabi ani nso saa tam na na ɔmo duru he o Eh, but ɔmo tu ntɛm hmm. na ɛyɛ ɛnde ɛbɛfa no saa house of folk ani abere sɛ pando na ɔmo kɔ akɔfa three points na ɛde aba so thank god sɛ ɛyɛ ɔmo aduru na yɛn ate nka bɔ ne bi adalen paul from akra to ɛyɛ pando no nyɛ jenny kotoa nti okɔduru saa na yɛde n'aseɛ ama nyankopɔn.
Hmm. nti yɛmfa n'aseɛ ma nyankopɔn na baba da mu nsɛm na ɔse if only sɛ wɔn go to coach ne instruction a ɛno yɛ nsɛm a baba da mu ɛka na coach didi dramani nso akasa ɔde nsɛm no pii ɛna ɛto gye ɔse we need to be more clinical if we want to end our winless run ɔhu sɛ after kotoko game no house of folk ɛndi nkunim biem na coach didi dramani se sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn ba back na wɔn bɛdi nkunim a ɛwɔ sɛ wɔn tumi yɛ clinical ɛwɔ upfront chances ne ba a wɔn mbɔngum ɛbi wɔ eti didi dramani. oh yes sɛ as a coach deɛ deɛ ɔpaa no no m sɛ deɛ wakyerɛ ɔmo wɔ training ground so aa ne sɛ bɔɔl no chance ne ba ɔ sɛ ɔbɔ to mu nyi kwa sɛ ɔbɔ to nkyɛn but players no ankasankasa no ɛna ɔmo nso Create um, uh, chances sɛ na wɔn akreti dodoɔ sɛ na but kakra baa wɔn nhyɛ na wɔn bogu nyame adom na pando wonya bi no wɔn wɔn wɔn wɔn nya wɔn kurom wɔn de wɔn bɛkyɛ o darling paul and o sharp lions ɛne akɛsefoɔ no afewie no mu no mu ayɛ den deɛ ma wɔhwehwɛ top four foɔ no aduane akɔhyɛ wɔn gold stars akɔhyɛ wɔn mediama akɔhyɛ wɔn haase so ka top four no ɛna wɔn adorɔ one game pɛ ofie. meaning sɛ ɛba no drone games kɔ a ofie a wɔn ntaa ndoro o wɔn bɛhyɛw anaasɛ wɔn bɛhyɛ na ado points kɔ twelve matches ɛwɔ home no wɔn alusu mmiɛnsa draw baako awin eight meaning sɛ wɔn ɛyɛ capable of winning but against the top teams no wɔn ntumi nhyɛ house of folk is also part of the top teams they say wɔyɛ the top four a ɛyɛ mediama gold stars house of folk aduana so four teams wei no house of folk yɛ involve four teams wei no emu mmiɛnsa no nyinaa akɔhyɛ wɔ hɔ so meaning sɛ house of folk ɛso kɔ no ne mmɔdemmɔ no kɔ nkan a obetumi de three months bɔ mpɔnsa ba but pando ɛyɛ ayɛ dangerous grounds for house of folk nti ɛwɔ sɛ players no ɛyɛ careful first lions ɔbaa league na darling paul otimi teams but ontimi house it took them nine league game ansa na ɔmo hyɛ house na ɔmo abɔ seven matches house ahyɛ ɔmo nsia adraw baako. menim sɛ pando out of lion so bae na ɔne house of folk na mu ayɛ den na wɔn hyia a menim sɛ house heart no na yɛ sɛ ɛyɛ atu abom deɛ a akyire na wɔn started sɛ wɔn bɛ peke na wɔn nso ahyehyɛ hyɛ house of folk ɛna ɔnano ada wɔn kɔɔ relegation baeɛ yi wɔn ne house abɔ five matches wɔn na house ahyɛ wɔn mmienu wɔn ahyɛ house baako ɛna two drawn games the first season house kɔ bɔɔl draw ɛna wɔn nso baa nkra na house hyɛ wɔn two one wɔn kora na hyɛ first goal ɛma house teka ɛma na Dennis Kosel di red card yet Hearts winni two one. Wɔn baa biem ɛma wɔn ne House of Oak wɔn hyɛ a Hearts so bɔɔ draw ɛna last season wɔn nso ɛhyɛ House of Oak a wɔn ne ɛyɛ ɛyɛ House of Oak bɔɔ penalty enya winning goal Mauli Wayo a wɔn nso ne House of Oak ɛkɔ bɔɔ ɛyɛ ɛde kɔ bɔɔ mu wɔ a wɔn nso nya win nti Hearts timi wɔn nso ɛwɔ ɛyɛ league games a wɔn ɛbɔ no mu nti Ɛnyɛ nwanwa koraa sɛ game no tempo no bɛkɔ soro yie paa. Mm. Dede Dramani admite sɛ ɔmo kɔ akɔbɔ de atia another difficult side. Enti Dede se Lions foɔ no eh, ɔmo yɛ toughest opponent ɛwɔ Ghana Premier League nim. Enti ɔmo kɔ akɔhwɛ sɛ ɔmo betumi awini game no. Ɔse Asafok ɛyɛ determined to secure a win from eh, lions crash no ɛno ɛyɛ nsɛm a ɛdidi eh, ɛde eh, to dwa nti lions clash no ɛyɛ eh, difficult one nti wɔn admit bi wa wɔnyɛ admit sɛ game no yɛ difficult but wɔn mu their last four games wɔn mu lions oh, last four games.
Oh!
Ɛnkɔ yie but the last home game wɔn hyɛ wɔn they managed to get a, a win. Oh, yeah. Ɛna meka sɛ away matches no deɛ wɔn nhyɛ da anya adeɛ koraa but ɛba ne home no a top teams ni nyinaa top four no emu three na Hearts ɛkɔ the fourth time no wɔn nyinaa tumi ahyɛ hɔ. Yeah. Wohwɛ Ghana league table no a ɛyɛ Medeama, Gold Stars, eh, Hearts of Oak, Aduana Stars. Tray no a ɔne Haas Haas ne wɔn wɔ soro hɔ no nyinaa akɔhyɛ wɔ hɔ. Ɛna wɔn abɔ one drawn game ɛwɔ home. Eti efie no wɔn hyɛ but akɛsefoɔ no retimi wɔn. Away no deɛ wɔn kɔ a wɔn nhyɛ da nyɛ adeɛ saa. Eti so wahwɛ a wɔn lusu wɔ fie ɛna wɔn kɔ lusu away ɛna wɔn baa fie na away deɛ wɔn timi nyaa win. Eti the last three four matches no nhyɛ da nkɔ yie nfa ma wɔn but the last game wɔn bɔɔ fie no ɛne meeting a wɔn nso yɛɛyɛ including wɔn head coach ɛne deɛ de Bashir Hayford ɛkyerɛ sɛ ɔmo asa revive ɔmo ayi a the last team a ɔkɔ pie mu a na ɔka top four nim ɛyɛ asante kɔrɔkɔ ɔmo hyɛ no three one hand down paa ɛna kɔtɔkɔde baa fie nti meaning sɛ ɔmo pick up ɛyɛ try sɛ ebi a this time around nneɛma bɛ kɔ yie di ama awɔ ɔmo nti house of folk ɛwɔ sɛ ɔmo so egyina brane na ɔmo hwɛ nansan house so away records no ɛyɛ ate akɔ after beating kɔtɔkɔ sɛ house akɔ two away matches mm. ana ɔmo akɔ sɛyi. ɔmo akɔ ɛɛ. Eh, ɛde atia biribiara ne gold stars ɔmo kɔ lusu yɛ ɛna ɔmo abɔ home two na ɔmo bɔ home ɔmo hyɛ kotoko yɛ ɔmo bɔ home mmienu ɛna ɔmo akɔ away baako nti the last away game na ase ntumi anhyɛ but this time ɛna difficult away games a na ɛwɔ ha ase anim no ɛno ara na ɔmo wura mu no a ɔmo alusu baako no and this time yɛhwɛ pando bɛyɛ de nyame adum ɔkyena pando bɛyɛ de nyame adum ɔkyena. ɔkyena yɛ fiada ghana premier league match day 26 ɛba so baby joe dale paul dɛbi wa ɛte akɛrɛ no ano this is the time ɔwɔ sɛ asofo kò yɛkɔ wini match wei match wei ɛni excuse biara the coaches ni excuse biara sɛ the players nso yiri ɔmo nso ɔmo wini dɛbi fɛ ne sɛ asofo no kɔ do wɔ koraa chapter dɛ ɛwɔ hɔ no agye team ne fɛ ɛma bibi a ɛkɔ so kamakama wɔ kando pando chapter pando hɔ nom tata na ɔtando no. ana volta region hɔ no. aa ɔmo kɔ gye team ni kama kama kama akɔ mo mbɛpɛ paa sɛ ɔmo da wate ase ɛsɛ aha na yɛ da no eti the way a mpanyinfo hyehyɛ nneɛma awo bi sɛ deɛ ɛka wɔ ha no ɔmo ho sɛ wɔ sɛ team ni yɛ de ɛkɔ ntɛm afa so ɔmo kɔ do wɔ ntɛm ti nyame adum team na kɔ do deɛ bepɔ paa sɛ kɛne mu asom ɔwɔ ɔba wo ni ma akyɛ nyame pɔ ɔkyerɛ yɛn wo ni game no na ase ne bi ɛyɛ de ɛne gyi. Mm. Na mpo ɔkyena asofo kan win ne game no enhance ɛwi ne ɛbɛboa paa. Ɛɛ Sabi mame the next four games na yɛn di nkɔmɔ kakra. Imagine sɛ asofo next four games yi wɔn ɛwi ne ne nyinaa ɛbɛ start kyena. Baabi ɛde Hearts bɛba abɛto. Enti if only sɛ Hearts pɛ sɛ owini league no a the next four games no ɛwɔ sɛ wɔtumi awini. After Heart of Lions ɔbɛba abɛtena fie na ɔne All Blacks abɔ ɛno ɛyɛ max win na ɔsan akɔ ɛne Young Apostles ɛwɔ fie na ɔbɔ vision. Enti the only game a ɔretu kwan ɛyɛ this game. Enti ɔhyɛ a na ɔbɛfa nine points na aka no ɛnso wɔ fie ɛbɛboa papapapapapapapa.

Calvin ɔsɛ asibe. Yeah, ɔsɛ asibe. Ah, asibe bɛ lusu game wei. Okay. Sɛ wei no ɔnka ho.
Yes, yes, yes. Bisi wadi ɛɛ eh, red card. Okay. Saa game wei ni na ɔkasubɔnten nka ho. Martin kakari nso nka ho. Nti yɛ de twenty one man squad na ɛkɔ ne bɛ. Baawo bi sɛ ɔmo ɔmo wɔ biara so bɛtumi abɔ. Oh yes, oh yes. Sɛ ase de when it comes to defenders, ɔmo wɔ bebree bebree paa nso ɛwɔ hɔ nom. Yɛn to aso ɛ. doenti mede squad ne ba but cocoa cup hmm. ɛna afei yɛate sɛ has ɛne sunderland ɛbɛbɔ continental game bi nso ɛwɔ hɔ ne nyinaa ɛyɛ democracy cup na phobia ɛkɔgyeeɛ no enti this are the two games a has ɛhwɛ sɛ ɔbɛbɔ ne nyinaa kuruwa esi so cocoa cup match na ɛbɛkyerɛkyerɛ mu mmerɛ bi a atwam sɛ wɔn ne kɔtɔkɔ ɛna ɛbɛbɔ has ɛhwɛ anim. Saa nso na another cup match, Sunderland ɛne Hearts of Oak. Mmarahyɛbadwafoɔ no nso deɛ yɛte ne sɛ wɔn redwene ho yie sɛ wɔn bɛkɔ Hearts ɛbɛkɔ England, Sunderland home na wɔn hmm. ne wɔn akɔ akɔbɔ. So I think sɛ wɔyɛ just at work kɛkɛ, aha ɛyɛ at work. Because ɛyi eh, crown ne di na da no nyɛ Sunderland. Dabi ɛno deɛ ɛyɛ ɛyi bi, ah wei ni at work no. wɔn anya ne yi nti the next two trophies ka these two games nyɛ bad koraa one against sunderland sɛ kɔtɔkɔkɔ us nka sunderland deɛ ewi so nyɛ. Mm, sɛ no deɛ eh, sɛ bɛyɛ bɛba so na mpanyinfoɔ bɛyɛ arrange no because they say yɛwɔ world cup moment time bɛyi is it going to be after the world cup anaasɛ sɛ because league no so baabi a yɛbɔ aduru no Yɛnim da a ebia ahosiesie ne saa wei no bɛkɔ so but kɛ ɛbɛyɛ off season game a na bi anka after world cup na yɛsi august mu obiara preparation no na nka saa game yi aba so deɛ ɛm sɛ nka yɛn nyinaa bɛkɔ uk eh, sɛ baabi a venue no wɔ bi ananka yɛakɔ akɔhwɛ bi yie paa mm. ɛnyɛ asɛm kotoa sɛ ɛyɛ parliament fo wɔn adaworo ma kɔtɔkɔtumi kɔ us eti asofo bɛkɔ na against sunderland atumi aba so a Anka ɛyɛ perfect paa ɛsɔ ɛwɔ nti ɛwɛ anim sɛ ɛbɛ ba so. Ɛyɛ popular request obi frɛ me about two or three people they were asking sɛ asa amanfoɔ kan about Sunderland ne Hearts yɛ yɛn kan yɛ anam sɛ oh ɛyɛ very good test ɛde ma Heartsfo wɔn sɛ Hearts kura no when it comes to this international uh, friendly games wɔn abɔ bebree emire bi atwa wɔn ne Santos nyinaa ne ade yes akuku dama ti Hearts ne Sunderland bɛ bɔ match yeah ɛyi.
ɛna ɔyɛ house no bi ɔsɛ ɔyɛ passport ready o mobɛkɔ ah sɛ ɛyɛakono kɛseɛ a ɛwɔ sɛ a supporters no yɛ dɛn yɛso yɛtumi to kwan no bi yɛtumi kɔ sandal a ɔbi wate asɛ because kɔtokɔtokɔto kwan no sɛ ɔde supporters kakra kɔɛ yes supporters kakra kɔɛ nti ɛwɔ sɛ ɛso ɛnya kwan a sɛ biwa ɛbi wa ti wɔ ɛdare pɔ wɔ ɛ wate asɛ kofi blessing ɛne yɛn mpanyinfoɔ wɔ ayɛ sɛ obiara fa ne passport no bla because the whole ghana yɛ yɛ wei na amafoɔ hwɛ youtube no deɛ ghana deɛ yɛ na ɛka no kwarɛ paa wɔ ante amafoɔ hwɛ yɛ so na ɛyɛ asofo kɔ adwuma nti wɔyɛ simple obiara fa ne yɛ ayɛ wɔ ayɛ nipa bɛyɛ ten yɛ fa yɛ passport bla ne yɛn kɔ ɛnyɛ fɛ wɔyɛ aburokyi ojo ɛfɛ ɛɛ kofi bɛrɛ si lɛwɔ siri bɛɛ togo togo gɔgɔ wɔ na togo.
okay yɛn to so yi goalkeepers mmiɛnsa. ɛna ɛwɔ camp mepatwɔ sharif shuaib solomon agbasi ana benjamin asare wɔn nyinaa ɛwɔ camp ali mohammed mauli wayo emmanuel amankwaa ransford mensa david ɔpɔn afrane hamza isa henry kwaku boate george paku rafael amponsa abdul karim theophilus collinson frank abra duku Stephen Appiah Asare, Sean Kinke, Cephas Osabutai, Enoch eh, Yaw Amankwah Abafi, Gordon Cudjoe, wei mo ɛne players a ɛwɔ camp ma mensi so biem ɛmfa ma wo boys no obiara yɛ fit a yɛhwɛ anim sɛ nyame yɛ adom a ɔkyena wɔn bɛtumi asi akan na wɔn akɔnkoden awe ne ɛde ama hasefok

Bransford Mensah, Emmanuel Amankwah, Mauli Wayo, Ali Mohammed, wɔn nyinaa ɛwɔ camp a wɔhwɛ anim sɛ nyame yɛ adom ɔdakyena wɔn bɛsi akan. Ɔkyerɛ deɛ ɛhia ne sɛ ase foko yɛbɛte sɛ sɛ fobia hyɛ fobia hyɛ wɔn ngyi wɔn gyi ase ni bia ni bɛgyi gye ɛsɛ wɔn sɛ match wei deɛ wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ boys ni nyɛ psychology na wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ match wei

Okay. Uh, Dibɔ, um, Sunderland deɛ no, mhm. manya deɛ abamba ben ɛvisite eh, Sunderland hɔ no a, ɔmo twaa picture ɛgresi eh, yɛ no. Aha, nti na yɛnhwɛ ɛha eh, wɔ ne si teɛ um, Speaker of Parliament mm. ɛha ɛne Sunderland akɔ akɔ yɛ saa ɛkɔ UK ama ɔmo kɔ di nhyiamu about this particular democracy cup ɛyɛ um, winning ɛyɛ a ɔsɛ ɛbantie nie. ha nti mesɛ speaker nie ɛna wei wei yɛ officially from the ɛyɛ uh, parliament of ghana yes, yes. ɛna ɔmo ɔmo aposti wei no nti ɛno ano no sandalan jesi na yes ɛkyerɛ din ɛna ɔmo de ama ɔmo de ama mr speaker sandalan wei jesi wei so ka jesi wei dɔmatiri ka jesi wei aa yɛ asamu ɔjà bibi jɛ o tún sọ ɔmo sɛ ɛna ɔmo de maa no hwɛ náà ɔmo akɔ ɔnɔ náà. ɛti dare pɔ wohu sɛ eh, nansɛ ne yɛhwɛ match bi a na tafo mp ɛwɔ park so vincent ɛkɔwasɛfo wo sɛ ɔyɛ part ɔyɛ member of the ɛɛ parliamentary select committee for sports no tí ɔno so kɔ bi ɛnu ti na ɔno so wura mu nti ɛɛ yɛ good eti bi biara wɔ ha a ɔmo ayɛ nsɛ eti ese de egyina mu obia to visit Sunderland. yɛn hyɛn ni mu sɛ that game no bɛ kɔ so mɛma renfi sɛ house nso ɛne kɔtɔkɔ bɛ bɔ koko cup a winner no. nso bɛkɔ Brazil. Saa games no nyinaa nso wɔ hɔ. Mede uh, squad no aba BY. Mm -hmm. This time round, uh, Martin Kakari wantumi ankɔ bi. Mɛma yɛwerɛ mfi sɛ captain anaasɛ wei no ɔyɛ deputy captain. Uh, Kelvin Ɔsɛasibe nso nka ho. Ɔ saa sibe deɛ no sɛ that is straight red card ana mepɛ sɛ membusa because manhu sɛ manhu sɛ ɔdi yellow biara until saa cap no ɛyɛ ɛ flash no nti sɛ ɛbusa hwɛ hmm. but ɛhɛ deɛ ɔnyɛ eligible for this particular match sɛ straight red card deɛ ɔbɛsa mese the next game but ebia na ɔnya yellow card ansa na wei ba so a ɛndeɛ ɛfɛ enough na yɛabɔ mpa yɛ sɛ biribiara so bɛtumi akɔ so nti dipɔ Uh, ɛnyɛ easy game saa but wohwɛ ɔmo ɔmo anko bi no a the only player ɔtaa nya starting berth ɛyɛ martin kakari ɔno pɛ na anko bi a ɛyɛ asɛm paa okay. mate nyame yɛ adom a kɔtɔkɔ nso bɛbɔ ɛda kwasiada kɔtɔkɔ game no yɛde ho nsɛm pii bɛba ɛɛ kɔtɔkɔ tim a nyame yɛ adom a wɔbɔ no yɛbɛwura mu na yɛde latest no pii nso aba na wate panyin a ɔba bɛyɛ adwuma no Mhm. Ae, yɛde ho nsɛm pii bɛba. Mhm. Yɛtete Samuel ɔsɛe kofoɔ Yeah. ɛdin. Enti, hmm. Bɛna somoa nso si kanea te sɛ 500,000 euros ɛna kotokonya firi Celta Vigo transfer nim ɛno ɛne figa ɛba a yɛte sɛ kɔtɔkɔ pɔkɛte 500,000 euros. Yɛbɛdi akyire ne yɛde latest no pii aba. Meɛmfa nsi Bright Abua Taylor, mote ne nka Baby Joe Joseph Tego, mote ne nka yɛfrɛ me Darling Po, Kofi Blessing,